Yn y cyflwyniad yma, fydden ni yn eich cyflwyno chi i rai o gysyniadau allweddol cymdeithaseg. Wnawn ni cychwyn wrth sôn am y traddodiad positifieithol. A fan hyn mae yna bwyslais ar ddull gwyddonol o astudio cymdeithas. O fewn y traddodiad positifieithol, mae yna bwyslais hefyd ar gyfri a mesur ffeithiau cymdeithasol. A'r ffordd gorau i feddwl amdan hwn ydy, meddyliwch amdan wyddonydd mewn labordy, lle mae yna ymgais yma i rhyw fath o efelychu neu copïo be mae'r mae'r gwyddonydd yn gwneud mewn labordy wrth iddo gynnal um, arbrawf wyddonol, lle maen nhw'n trio cyfri a mesur ffeithiau cymdeithasol. Ond ydy o'n bosib astudio unigolion yn yr un un ffordd ac y mae gwyddonydd yn astudio moleciwlau mewn labordy? Ydy o'r un un peth?
Wel, byse nifer o bobl yn gweud wrth gwrs, dyw hynny ddim yn bosib, a dyma un o'r dadleuon mwya' yn ni'n gweld o fewn maes cymdeithaseg, a dyma mae'r traddodiad dehongliadol yn gweud. O fewn y traddodiad yma, mae yna bwyslais ar ddeall ymddygiad cymdeithasol unigolion. Mae yna bwyslais ar data ansoddol, felly mae'r ymchwilwyr eisiau edrych ar, ar farn, teimladau, safbwyntiau unigolion, sut maen nhw'n rhyngweithio gyda'i gilydd, a person pwysig o fewn y maes yma yw Max Weber, a'i gysyniad o Verstein, lle mae Weber yn gofyn i ni sefyll yn sgidiau a sawl ni'n astudio, er mwyn ceisio deall yr hyn maen nhw'n ei profi wrth i ni ymchwilio i'w bywydau. Felly mae'r safbwynt cyntaf yn fwy am dan bod yn wyddoniaeth neu trefyglchu gwyddoniaeth, ond mae'r traddodiad dehongliadol yn dod ato fo o gyfeiriad ychydig yn wahanol lle mae astudio unigolion yn bwysig. Dadl arall bwysig o fewn cymdeithaseg ydy gwahaniaethu rhwng macro a'r meicro. Wel, be ydy'r safbwyntiau macro a meicro? Wel, wrth i ni edrych ar macro, mae macro yn pwysleisio beth yw dylanwad strwythurau cymdeithas, pethau fel yym crefydd, gwaith neu addysg, Be ydy dylanwad rheina ar unigolion? Felly, 'da ni'n sôn am y strwythurau mawr cymdeithas a sut mae rheina'n dod lawr i ddylanwu, dylanwadu ar sut mae unigolion yn byw eu bywydau o ddydd i ddydd. Ac o fewn y persbectif yma, does gan yr unigolyn ddim lot fawr o hyblygrwydd. Mae'r dylanwadau yma yn amlwg um, o fewn bywyd eu beunyddio. Ie, yeah, mae'n cael ei gosod arnyn nhw. Mae yna strwythyr clir. Mae yna ma strwythyr, oes, maen nhw'n gorfod dilyn y strwythyr yma. Y perspektif arall wedyn y micro, di'r gwrthwyneb i hyn mewn ffordd. Um, Traf yr dylanwad macro yn rhywbeth o'r brig i lawr, neu top-down felly, mae'r dylanwad micro yn dod o'r gyfeiriad gwahanol felly o'r gwaelod i fyny ydy hwn, um, or, from the bottom up felly. Yn yr enghraifft yma, mae'r ffocws yn cael ei rhoi ar unigolion o fewn cymdeithas yn hytrach na'r strwythurau cymdeithasol. Felly, mae gyda ni yn y persbectif micro ddiddordeb ar gweld a deall sut mae unigolion yn rhyngweithio efo'i gilydd, be 'di'r profiad o fyw ochr yn ochr efo pobl eraill o fewn cymdeithas, a wedyn. A sut mae'r rhyngweithio yma o ddydd i ddydd wedyn ni yn effeithio ar strwythurau mawr y gymdeithas. A mae 'na fwy o hyblygrwydd fan hyn wrth gwrs, yn does e, achos ni'n edrych ar ymddygiad unigolion, pethau nuanced o ddydd i ddydd sy'n digwydd o fewn bywydau unigolion, y siarad, y ciwio, ymddygiad cymdeithasol. Ac os ni'n edrych yn ehangach hefyd wedyn, ni'n gallu um, cysylltu'r macro gyda'r damcaniaeth positifeithol, ni'n gallu cysylltu'r micro wedyn gyda'r dehongliadol. Mae yna wrth gwrs um, gwahaniaethau fan hyn a dyw e ddim bob tro yn dwt, ond yn gyffredinol mae'r macro a'r micro yn cynrychioli'r ddau fath o ddamcaniaeth yma.
Felly mae'r macro o'r brig i lawr, top down, felly, a mae'r micro o'r gwaelod i fyny.
A mae hyn yn, yn eto'n yn arwain ni mlaen at um, gwestiwn pwysig arall o fewn y gymdeithas, y gwahaniaeth rhwng strwythyr a galluedd neu structure and agency. Wel, os ni'n edrych ar strwythyr i ddechrau, a dyma sut mae cymdeithas yn gweithio, Mae'r ddelwedd yn dangos i ni puppet, sut mae'r cymdeithas a strwythurau pwysig unwaith eto, crefydd, gwaith, addysg, sut maen nhw'n rheoli yr unigolyn fel puppet. So does gan yr unigolyn ddim fawr o ddewis yn hynny o beth, does 'na ddim fawr o hyblygrwydd, felly mae'r strwythur ei hun yn gosod patrwm a threfn i ymddygiad unigolion. A wedyn ni, os ni'n edrych ar y syniad o galluedd neu agency, ni'n gallu gweld fan hyn bod yna llawer mwy hyb o hyblygrwydd. Mae gan yr unigolyn rwydd hynt i um, ddylanwadu ar ei sefyllfa nhw a'i hymddygiad nhw o fewn y gymdeithas. Mae'n ganddyn nhw'r gallu i, i symud yn gymdeithasol ac i ddylanwadu ar y strwythurau. Felly mae'r galluedd yma yn awgrymu um, llawer mwy o autonomy um, ac yn cysylltu gyda uh, persbectif mwy micro. Ia, felly mae'r strwythur yn pwysleisio elfennau mwy macro tra bod y galluedd yn pwysleisio strwythur micro cymdeithas. Be mae'n dod lawr i yn y bôn ydy faint o ryddid sydd gan unigolyn mewn cymdeithas. Ydyn ni'n bwped ar gefn llinynau neu ydyn ni'n unigolion sydd â grym i wneud penderfyniadau a gallu i wneud penderfyniadau dros ni ein hunain?
A mae yna nifer o brif ddamcaniaethau o fewn maes cymdeithaseg. Um, newn ni ddechrau gyda'r ddamcaniaeth strwythurol swyddogaethol. Mae yna ddamcaniaeth gwrthdaro. A mae yna ddamcaniaeth rhyngweithiad. Felly gad i ni ddechrau gyda'r ddamcaniaeth strwythurol swyddogaethol. Wel, o fewn y ddamcaniaeth hon, i ni'n gweld y gymdeithas yn cael ei trefnu fel corff. Felly mae pob un rhan o'r gymdeithas yn gweithio gyda'i gilydd. Yn union fel mae'r corff yn gweithio, mae gen ti'r galon, mae gen ti'r ysgyfaint, pancreas a nifer o rhannau eraill o fewn y corff. Mae'r ddamcaniaeth strwythurol swyddogaethol yn gweud bod angen yr holl rannau yma o'r corff weithio gyda'i gilydd. Felly o fewn y cymdeithas, pethau fel addysg, gwaith, um, y teulu, sut mae'r rhain i gyd yn gweithio gyda'i gilydd. Un o'r prif dermau o fewn y ddamcaniaeth hon yw consensus gwerthoedd. So sut mae unigolion yn gytun, mae yna bwyslais ar yy cytuno, yym sut mae'r grŵp yn gweithio gyda'i gilydd, prosesara casgliadol. So dy- dyw'r persbectif yma ddim yn meddwl am unigolion ar wahân, mae'n meddwl am sut mae pobl yn cytuno a ac yn yym ma' 'na consensws gwerthoedd yn perthyn i'r persbectif yma. Ie, felly, mae'r trefn cymdeithas a'r ffordd mae trefn y cymdeithas wedi cael ei drefnu yn gweithio er lles pawb o fewn y ddamcaniaeth hon, a mae pawb yn cytuno bod trefn cymdeithas yn un da a llesol. Ond mae hyn yn eitha' gwahanol i'r ddamcaniaeth nesaf, sef damcaniaeth gwrthdaro. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae gwrthdaro yn hytrach na consensws yn ganolog i'r ddamcaniaeth hon. Felly, mewn ffordd, mae'n cynrychioli pegwn gwahanol, pegwn arall i dehongliad pobl o sut mae'r cymdeithas wedi ei drefnu. Wrth ni feddwl amdan ddamcaniaeth gwrthdaro, mae Marcsiaeth yn un ddamcaniaeth gwrthdaro, a mae ffeministiaeth yn ddamcaniaeth gwrthdaro arall. Felly, yn fama, dyn ni'n gweld bod Pobl yn credu bod y system neu'r ffordd mae'r cymdeithas wedi cael ei drefnu yn un annheg, lle mae un grŵp o bobl yn dominyddu ac yn ecsbloetio grŵp arall o bobl. Er enghraifft, efo Marcsiaeth, 'sech chi'n deud bod y gweithwyr yn cael ei ecsbloetio gyn y bourgeoisie. Ym ngwaith Marx, dych chi'n gweld y syniad yma o frwydr dosbarth rhwng y ddau ddosbarth yma yn ganolog i'w waith o. Felly, mae yna gwrthdaro yn fanna. Neu, os ni'n edrych ar ffeministiaeth, mae yna wrthdaro o fewn y ddamcaniaeth honno hefyd. Ym, yn yr achos yma, bod dynion yn elwa ym, ar y ffaith bod merchaid yn cael ei ecsbloetio ac yn cael eu trin yn llai ffafriol o fewn y teulu ella, neu o fewn y byd gwaith. A cofiwch hefyd am rhywun fel Margaret Benston, byse'n cyfuno'r ddau beth, mae hi'n ffeminist Farcsaidd sydd yn gweld sut mae cyfalafiaeth a dynion i bob pwrpas yn dominyddu ac yn ecsbloetio menywod. A gad i ni droi'n sylw nawr at ddamcaniaeth rhyngweithiad. Felly, mae hyn yn ddamcaniaeth gwahanol iawn i'r ddau i ni wedi gweld cyn 'ny. Mae yna bwyslais fan hyn ar micro, a ni fel cymdeithasegwyr eisiau edrych ar ystyron cymdeithasol sy'n dod o weithredoedd dyddiol unigolion. Y'n ni'n sôn am y rhyngweithiad rhwng unigolion o ddydd i ddydd, A fel mae'r ddelwedd yn awgrymu fan hyn, mae 'na ddyn yn agor y drws ar gyfer merch, a mae merch yn cerdded trwy'r drws. Wel, pam mae hynny'n digwydd? Pam ydy'r dyn yn neud hyn, a pam ydy'r fenyw yn, yn cerdded trwy'r drws? Mae 'na bwyslais fan hyn ar y micro. Yn wahanol i'r positifeithol sy'n edrych ar y strwythurau ehangach, mae beth sy'n digwydd rhwng dau berson fan hyn yn bwysig iawn i ni o fewn y gymdeithas ac yn rhoi syniadau i ni o sut mae'r gymdeithas yn gweithio yn ehangach. Felly yn fama dan ni'n rhoi yr unigolyn neu unigolion o dan yr microsgop a gwneud nhw'n ganolog i'n cymdeithaseg.